Saa suban no a ebinom de wɔn ho wura mu no, ɛno na akɔfa saa sunsum awareɛ no abɛtɔ wɔn so. Afei, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, masturbation nso so, mɛtumi aka sɛ ɛte sɛ abortion. Aane, mɛtumi aka si so dua sɛ barima biara a ɔpratese masturbation no, ɔno nso wayɛ abortion. Deɛ nti a meka saa ne sɛ, Abortion ne sɛ ɔbaa tu nyinsɛn aguo, wɔkum nipa. Hello TV,
the interviews, the discussions.
Yɛma mo akwaaba ɛba Kello TV so sɛdeɛ yɛhyɛɛ mo bɔ no. Aberɛ biara yɛde content a ɛho tew a suahunu nso wɔ mu. Ɛnnɛ, yɛne yɛn papa panyin, ɛyɛ Rev. Obovi na ahyia a yɛbɛdi nkɔmmɔ. Ɛnnɛ yɛ topic no ɛyɛ very sensitive one. Uh, ansa na yɛde topic yi bɛkɔ n'awieɛ no, megye di sɛ wobɛyɛ tikyani ama wo nua ɔdɔfo bi a ɔbɛn wo. Enti, yɛtwa yɛn ho si mu a, yɛba a, yɛbɛtoa dwumadie no so. Kellow TV. Right.
Yɛama makɔ aba. Ɛnnɛ yɛne yɛn papa Rev. Obobi ne ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ afa the topic the demon behind masturbation. Papa, mema wakɔ aba. Yeah, nua.
Papa, me hu wakyɛ. Onyankopɔn adom.
Me wɔ hɔ. Ɛna ho ayɛ fɛ so. Amen. Da Nyame ase. Wow.
Papa, na yɛka sɛ Rev. Obobi. Mpakyɛ, hwan ne Rev. Obobi? Yoo meda wo ase me nua. Rev Ɔbɔ Obi yɛ Ghanani ba. Ɔyɛ Akuapemuni, na ɔyɛ Onyankopɔn sɔfoɔ a ɔka nyamesɛm kyerɛ nnipa, twe akra ma Kristo. Nti Rev Ɔbɔ Obi ɔne no. Wow.
Na Rev Ɔbɔ Obi, ah, menim paa sɛ woda Kingdom City Chapel ano. Na mpatsɔ Kingdom City Chapel adzi mfe sɛn? Yoo meda wo ase.
Kingdom City Chapel International a yɛtwa ne ti ase KCCI. Wohwɛ mu a, afe mu ara ni, one year. Wow, one year mu ara ministry yi bae, one year mu ara na yɛwɔ yi. Ei, ɛnna na ayɛ sɛ wohyɛɛ aseɛ wɔ Corona time mu. Anaasɛ Corona no bɛkyee wo anaasɛ wo na wokyee Corona? Kyerɛ sɛ, wohwɛ mu a, yɛ declare yɛ nyame adom na nyame nam ne tumi so de asafo yi sii hɔ no ɛne week koraa ɛna ɔmampanin declare sɛ lockdown corona wow nti awurade n'adom no ana ɔma yɛ nyansa bi sɛ yɛbɛtumi atena fie mu na dɔm kakra no yɛde ne wɔn akasakasa nti yɛbie yɛyi na onyame adom two hours yi deɛ yɛtumi hyia kakra kakra ɛdi mmara no so a biribi a ɛkɔ yie Papa wayɛ adeɛ. Amen meda wo ase. Na papa yɛkɔ straight to the point ɛnɛ yɛ topic no yɛ masturbation masturbation yɛ topic bi a sɛbi ɛyɛ a asɔfoɔ bebree yɛ ntam preach wɔ altar so ɛyɛ topic a yɛawofo no nso ntumi nka ho asɛm nkyerɛ yɛ wɔ fie school koraa wokɔ school a ɛyɛ den sɛ atikyafoɔ bɛkyerɛ on that subject but yɛhu sɛ ɛwɔ nsunsuansoɔ bebree wɔ nipa abrabɔ so Na sɛ yɛka sɛ masturbation a, papa wo nteaseɛ mu no, ɛdeɛn ne masturbation? Yoo me nua meda wo ase. Masturbation deɛ mɛtumi aka wɔ ho ne sɛ, ɛyɛ brɔfo kasa na wode ba yɛ Akan kasa anaa yɛ Twi kasa yi mu a, ɛne sɛ yɛde barima gyina hɔ a, barima ɛrefa kwan bi so asosɔsosɔ ne barima mu atwetwetwetwe mu ara kɔpem bere a ne ho besiane no, te sɛ wɔne ɔbaa ahyia pɛpɛpɛpɛpɛpɛ, anaa sɛ ɛyɛ ɔbaa nso a, ɔno nso bɛfa kwan bi so na wɔde nneɛma bi ahyehyɛ ne ho asosɔsosɔ ne nufu mu ne ne baabi ara kɔpem bere a ɔno nso ne ho besiane no. Enti sɛ ɔbarima anaa ɔbaa bɛfa kwan bi so na ɔno nko ara hyɛ baabi anaa wɔyɛ mmienu mpo, Na wɔayɛ saa akwan no na wɔn ho asiane wɔn na ɛnyɛ ɔbarima ne ɔbaa ɛna no, ɛno na yɛfrɛ no sɛ masturbation.
Wow atiefoɔ sɛ bi mpanyinfoɔ sɛ kyia me onim kasa na ɔse nana wasom oo papa na obi bɛbisa sɛ mmerɛ bebree yɛate sɛ asɔfoɔ bi baa out ɛbɛkaa sɛ masturbation ɛnyɛ bɔne na sɛnea wosi kyerɛ mu no Sɛ wohwɛ mu a masturbation ɛyɛ bɔne anaasɛ ɛnyɛ bɔne? Yoo me nua meda wase. Me sɔfoɔ Bob deɛ metumi hunu no sɛ ɛka ne pɛn sɛ masturbation ɛyɛ bɔne. Masturbation ɛnyɛ adeɛ a Nyankopɔn agye tom.
Agya, ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne? Ɛda no sɛ dɛn na ɛma masturbation ɛyɛ bɔne? Deɛ nti a megyina so aka sɛ masturbation yɛ bɔne ne sɛ, masturbation, ɛyɛ akɔnnɔ na ɛde ba, a Borɔfo kasa mu yɛka no lust. Na saa akɔnnɔ no, ɛnyɛ akɔnnɔ papa, ɛyɛ akɔnnɔ bɔne, ɛyɛ evil lust. Nti sɛ ɛyɛ evil lust no deɛ, na Onyankopɔn anim no, ɛnyɛ papa firi sɛ adeɛ bi a ɛyɛ evil bi a ɛntumi mfiri Nyankopɔn kingdom mu na aba na mmom ɛbɛfiri satanic kingdom ɛnti mɛtumi aka sɛ masturbation saa last no a ɛba nnipa mu mmarima ne mmaa mu especially youth foɔ na wɔn yɛ no ɛfiri bronsam kingdom ɛfiri satanic kingdom paa demonic kingdom paa ɛna ɛma kwan ma saa spirit no bɛ wiase bɛwurawura nnipa mu a ɛma wɔyi saa suban adi. Enti ɛnyɛ adeɛ a Nyame ani gye ho. Wow.
Agya, eh, wɔyɛ honhom nipa yi deɛ, yɛbɛdɔ su kɔ akɔ honhom side no kakra. But mepɛ sɛ mema yɛn ahwɛfoɔ te aseɛ wɔ nsɛm bi ho kakra because papa yɛ honhom nipa deɛ, ɔno bɛka honhom mu nsɛm no. Na sɛbi me nkɔla adwene nso a mewɔ fa honam mu side no nso maka kakra. Sɛ wohwɛ masturbation a yɛhu sɛ even physically sɛ wotaa twetwe wo ho a anaasɛ woyɛ barima na wotaa twetwe wo ho a ahoɔden a anaasɛ pressure a wode to barima no so no ɛma wo nti no mmerɛ bi bɛba no ɛbɛgogo ama barima no wɔnhwɛ a wobɛduru mpanyi berɛ mu no wonyɛ barima bio mu anaasɛ sradeɛ anaasɛ mina a wode wɔbere sɛdeɛ wo ho a wobɛtwetwe wo ho saa no Yɛde chemicals bebree na ɛyɛɛ saa nneɛma no. Enti the more a wobɛ apply wɔ wo ho no, ɛde nsunsuansoɔ, ɛna wohu sɛ nnipa honam nso no, ntokuro wowɔ mu. Enti wode samina ne sradeɛ twetwe wo ho no, apart from sɛ ebia barima ne ɔbaa bɛhyia no, ɛwɔ sɛ wode external instrument anaasɛ biribi foforɔ bɛyɛ dɛn, ɛbɛka wo barima anaasɛ wo baa ho. Enti honam mu aspect no sɛn na yɛte aseɛ fa? Na papa yɛ honhom nipa no nso yɛbɛhwɛ the spiritual side of masturbation kwan a ɛbɛdi nipa nya anaasɛ kwan a ɛdi nipa nya a yɛnnim because onipa biara deɛ woyɛ honam fa ɛna woyɛ honhom fa papa yɛɔ wei deɛ wɔsan ba wo so ampa na sɛ yɛka sɛ the spiritual effect anaasɛ the spiritual side of masturbation a Ɛdin adwen kyerɛ na wɔ fa ho. Yoo me nua meda wo ase. Spiritual side of masturbation anaa honhom fam nneɛma a wode wo ho wura masturbation mu a ɛko tia wo no, deɛ ɛdi kan a mɛka ne sɛ ɛma Onyankopɔn abufuo ba nipa so. Firi sɛ ɛyɛ adeɛ a Nyankopɔn mpɛ. Na adeɛ biara a Nyankopɔn mpɛ no nso woyɛ a, Nyankopɔn abufuo ba wo so. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛtumi de spiritual marriage ba, deɛ yɛfrɛ no honhom mu awareɛ no. Nnipa bebree wɔ hɔ nom a, sɛ yɛrebɔ mpaeɛ ama wɔn mpo wɔ asɔredan mu a, wɔn a ɛwɔ spiritual marriages a yɛka no honhom mu awareɛ no, bebree no ara wo ne wɔn tena ase a, Na wɔawura masturbation mu akyɛ papapapapa, na ɛnam sɛ saa adeɛ no nso firi demonic kingdom mu na ɛba no nti, sɛ wo practice bi a, na woama demons kwan sɛ wɔmmɛware wo honhom mu. Nti onipa bebree wɔ hɔnom a, wɔnnya awareɛ, sɛ wɔyɛ mmaa a, wɔnnya kununom, sɛ wɔyɛ mmarima nso a, wɔnnya yerenom. Ne nyinaa no, ɛfiri saa suban no a ebinom de wɔn ho wura mu no, ɛno na akɔfa saa sunsum awareɛ no abɛtɔ wɔn so. Afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, masturbation nso so, mɛtumi aka sɛ ɛte sɛ abortion. Aane, mɛtumi akasi so dua sɛ barima biara a ɔpractice masturbation no, ɔno nso wayɛ abortion. Deɛ nti a meka saa ne sɛ, Abortion ne sɛ ɔbaa tu nyinsɛn aguo, wɔkum nnipa. Na yɛn nyinaa yɛnkae sɛ nsuo no nso a ɛfiri barima no ho a ɛbaeɛ no, ɛyɛ nnipa. Firi sɛ saa nsuo no na ɛbɛka ɔbaa nsuo ho na wɔn ayɛ nnipa. Enti sɛ watumi atu wo ho nsuo agu fam deɛ a, ɛnneɛ na ɛte sɛ deɛ ɔbaa nso atumi atu akwadaa a ɛwɔ ne yam agu fam. Enti barima biara a ɔpɛkte masturbation no, Ɔno nso ɔyɛ abortion.
Barima biara a wo practice masturbation no, wo nso woyɛ abortion. Yɛtwa yɛn ho sima na yɛba a yɛbɛtoa so. Yɛma makɔ aba. Megye di paa sɛ nnɛ woasua adeɛ, me nso masua adeɛ. Papa. Ɔbra, yɛsan ma wakɔ aba.
Megye wo so.
Ɛnnɛ deɛ.
Wayɛ nhyira kɛseɛ ama yɛn. Amen. Na nneɛma a yɛasua deɛ ɛbrɛ adwene ne nteaseɛ so. Amen.
Because me ankasa ɛbɔ me hu. Because oh, wiase no Bible sɛ lack of knowledge my people perish. Ampa. And when you know the truth, the truth will set you free. Ampa. Because sɛ wobɛhu sɛ obema bɛ masturbate ne nyinsɛnyiguo no ɛyɛ pɛ. Mogya na ɛyɛ nipa sperms. Sperm ankasa yɛ nipa. Nti wobɛtu agu no, ne nyinaa yɛ abortion no bi ara. Na sɛbi wɔn a wɔkɔ gyantrafoɔ no hɔ ne wɔn kɔdi nkitaho no so no, dodoɔ no ara nso tontɔn sperms no, ebi nso de kɔyɛ nyankom adeɛ a ɛma wɔn ahonhom anaasɛ nneɛma a wɔsom no no yɛ dɛn? Ɛpagya. Wei yɛ ahintasɛm kɛseɛ pa ara a Ɛnyɛ Rev. Obodu koraa nka menim sɔfo a obetumi aka nokore sei because bebree no ara ba sɛ ɛnyɛ bɔne mpo bi because sɛ yɛnim ahintasɛm wei a anka yɛmma TV so mɛka sɛ ɛyɛ bɔne. Papa, program yi yɛbɛtoa so nti ne korakora no wobɔ no tɔfã a sɛn na wobɛka no ɛfa masturbation no ho? Yoo, meda wo ase. Ɛne sɛ mebɔ no tɔfã a deɛ mɛka nyinaa ne sɛ Me nuanom a ɔmo tie me, mmaa ne mmarima especially mmaabunu no, youth no, obi biara ntu ne ho fo na ɔmɔ mmɔden sɛ adeɛ a yɛreka ho asɛm sɛ masturbation no ɛnyɛ Nyankopɔn mpɛ, ɛyɛ bɔne. Nti obiara a ɔwɔ mu bi ɔntwe ne ho mfiri. Sɛ yɛn nuanom asɔfoɔ mpanifoɔ anaa asɔfoɔ nketewa ebi bɛka sɛ ɛnyɛ bɔne nti wɔnkɔ so nyɛ a, mentumi nka sɛ ɛntia no. Na mmom deɛ meka ne sɛ, Bible a me sɔfoɔ bɔɔ me kan ne me nyamesa a meka deɛ, obi a ɔretie me biara a ɔgye Nyame ne me Bible a meka di deɛ, meka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ ɔnnyae.
Meka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ ɔnnyae. Yɛde part two of this program bɛbrɛ wo. Na ɛno no yɛbɛhwɛ awarefoɔ a wɔyɛ masturbation, ɛyɛ bɔne anaasɛ ɛnyɛ bɔne. Wɔn a wɔtoto nnuro in the name of using con contraceptives for family planning, ɛyɛ bɔne wɔ Nyame anim anaasɛ ɛnyɛ bɔne. Wei part two no, yɛbɛhu wei nyinaa ɛwɔ mu. Papa, yɛbɛda wase. Amen. Na yɛhwɛ Kingdom City Chapel International. Ɛhefa na yɛbɛhu Kingdom City Inter eh, Chapel? Yoo meda wo ase. Kingdom City Chapel International, KCCI, yɛwɔ Accra, ɛyɛ Nkran, the capital city of Ghana. Yɛwɔ borɔno bi a yɛfrɛ hɔ sɛ Nungwaa. Nungwaa no, eh, wofa kaa na wokɔ baabi te sɛ Tema anaasɛ Ahyɛaman a ɛwɔ saa kwan no mu na wotra Techipa a na wokɔ hɔ. Enti Asa Ntafoɔ no wɔtaa frɛ no Techi Nungwaa. Na yɛn yɛwɔ Nungwaa no. Na wodu Nungwaa no nso a, yɛwɔ baabi a yɛfrɛ hɔ sɛ Bottles. Na wopɛ sɛ woba Bottles hɔ a, Nnomaa no bɛbisa nnomaa coal store. Nti wosi coal store hɔ a, na wɔafa kaa no a ɛrekɔ Nshorna. Nshorna no yɛ Nkran kasa a ɛkyerɛ sɛ mpoano. Nti wotena saa mpoano kaa no, taxi no mu a, na wɔaka akyerɛ no sɛ wobɛsi Bottles. Wosii Bottles a, wobɛhu sɛ Kingdom City, yɛ signboard bɔ hɔ fɛfɛɛfɛ a yɛhyia yɛ asɔre. Wobɛtumi ne yɛn abɛsom. Yɛka Nyame asɛm turodoo wɔ hɔ a, ɛhɔ deɛ yɛmfa bi mfiri ho. Ae.
Ahwɛfoɔ. Papa ne number na ɛda screen aseɛ no. Wo hia akwankyerɛ, afotuo, counseling, anaa sɛ biribi kyere w'adwene wɔ abrabɔ mu na wo nte aseɛ, anaa honhom mu nimdeɛ bi na wopɛ sɛ wo hunu a, fa number no a ɛda screen ase no na frɛ papa. Ɔne wabue ne pono anɔpa, awia ne anwummere sɛ ɔbɛgye akra a ɔmo yera. Papa, yɛbɛda wo ase.